Roj baş, ez ê bidarim hûn baş bin, rewşa û baş be. Ez dixwazim di vê vîdyoyê de bi kurtasî li ser e, du tiştan biaxivim. Bêguman min soz dabû hin hevalan ku ez vîdyokê li ser Kopulayê di zimanê Kurdî de çêkim. Lê hîna derfet çênibî. Ez ê vîdyekê li ser wê yekê çêkim ji ber ku min pirsek li ser Facebookê li ser kiribû, min got ez ê vîdyekê li ser belav bikim. Lê ez niha dixwazim li ser du babetan biaxivim. Babeta yekê ew e ku min di nivîsekê xwe de min nivîsandibû ku zimanê erebî zimanekî nîv miriye û hin kesan xwe aciz kir û min di postekê xwe jî ya do di belav kir Peyvên biyanî di zimanê kurdî de hûn kategoriyek ji wan re nivîsandibû. Bêguman ew kategorî dikare fire bibe, dikare gelek şaxên wê çêbibin û dîs gelek kesan komentên nexweş û komentên dûrî zanistê nivîsandin. Hin kesan komentên xwe jî nivîsandin. Niha li ser mesela zimanê mirî û zimanên zindî. Zimanên mirî û zimanên zindî du têgihên zanistî ne yên, du têgihên ilmî ne. Şirovekirina wan heye, pênaseya wan heye û di gelek waran di semînar û gelek kes heta hene doktorayên xwe yan jî masterên xwe li ser vê babeta hanê dinîvisînin. Mînak Du mînakan ez ê bînim. Mînakek jê çima ez dibêjim zimanê erebî zimanekî nîv miriye û çima em ji zimanê latînî re dibêjin zimanekî miriye û zimanê zindî çin e. Niha destpakê zimanên zindî ew ziman in yê ku xelk di jiyana xwe yê rojane de pê diaxivin. Heger deh kes, grûpek hebin yan jî kesek jî hebe carina jê navê ziman nayê bîra min berî çend sala zimanek hebû, Kesek tenê ji wî zimanî mabû ku pê diaxive yan jî ew wî zimanê hanê dizanîbû wek zimanê xwe yê dayikê û dema ku mir weke em bêjin ahengekê çêkirin yan jî weke şîniyekê çêkirin ku ew kes ê dawî bû ji wî zimanê hanê re. Wek min got zimanê zindî ew ziman yê ku xelk di jiyana xwe rojane de pê diaxivin. Ew zimanê zindî ye. Zimanê mirî kîjan ziman e? Zimanê ku êdî xelk nema di jiyana xwe rojane de pê diaxivin. Di nava zaravayên kurdî de zaravayê ku li ber mirinê ye zaravayê zazakî ye û di ser lîsta zimanên ku li ber mirinê de ye, di wê lîsta hanê de ye, mixabin. Çima em niha ji zimanê latîniyê re dibêjin zimanekî mirî, tevlî ku li Ewropayê bi giştî di hundirê dibistana de tê fêrkirin, di hundirê zanîngeha de tê fêrkirin, li Amerîkayê tê fêrkirin, di warên zanistî de em bêjin warê pizîşkî û di gelek warên din de tê fêrkirin.

Mînak li ser zimanê erebî çima zimanekî nîv mirî yan jî li gelek em bêjin dwarê zanistî de gotar li ser vê yekê hene ku zimanê erebî zimanekî nîv mirî ye ji ber ku di jiyana rojane de ya xelkê de zimanê erebî yê ew ê em jê re bijin zimanê fusha yan jî zimanê standard yan jî nizam çi çi navîn hûn lê dikin lê bikin ji ber ku di jiyana rojane ya xelkê de nayê bikaranîn. Lê çima nîv mirîye ji ber ku di nûçeyan de tê bikaranîn, ji ber ku di rojnameya de tê bikaranîn, ji ber ku di romana de tê bikaranîn, ji ber ku di gelek têkilîyên ku bi jîyana rojane ya xelkê ve girê dayîye ew zimanê hanê tê bikaranîn, ji bo re jî weke nîv zimanê mirî tê dîtin. Û ji ber wê yekê ev her du min dixweste zela bikim. Zimanên mirî çi ne û zimanên nîv mirî çi ne û zimanên zindî çi ne. Bêguman dikare heta li herêmekê gef li ser zimanekî hebe. Em bêjin carna zimanek li herêmekê dimire ew jî yan jî li gundekî dimire yan jî li bajarekî dimire û ew jî mînaka wê kurmancî li Bakurê Kurdistanê em dibînin li gelek bajaran kurmancî miriye. Li wî bajarê hanîn birye, ji ber ku di jiyana xelkê ya rojane de, di nava bazarê de nema tê bikaranîn. Ew ew ew sîstema hanê jî heye. Yanî mija ziman dikare bi giştî li dereberekê bimire, dikare li bajarekî bimire, dikare li herêmekê bimire, dikare di nava malbatekê jî di ziman bimire. Û ew mînak êdî li Rojavayê Kurdistanê di nava malbata de, Rojavayê Kurdistanê jî gelek malbat hene zimanê Kurdî di navan de mirî, li Bakurê Kurdistanê hene, li Başûrê Kurdistanê hene. Êdî ew meseleyeke din e. Li ser mijara gelek kes xwe aciz dikin, bi awayekî nejatperestî li vê meseleyê hanê dinarin ku çima tu dibêjî huqas peyv di zimanê kurdî de hene peyvê erebî yê, farisî yê, îngilîzî yê nizam çi. Ev yeka hanê bêguman nexweşî berî her tiştî û min carekê gotarek li ser vê yekê nivîsan yan jî belavokek fêsbûkî bû, Ev nexweşiyek e di nava me de û bêguman nexweşiyeke derûnî yanî nefsî ye û sedemên wê sedemên dagirkeriyê hene, sedemên ku ev dewletên dagirker tiştên ku derheqê me dikirine, nexweşiyên ku di serê me diçandin ji ber ku em derçûyên van zanîngehên van dagirkeran e yan jî me pirtûkên wan xwendine yan jî ew tiştên Em şofînî ku derheqê me dikirine, reaksîyon bi me re çêdibin, bertek bi me re çêdibin ku em jî wan tiştan nekin. Yanî mîna ku tirk dibêjin zimanê kurdî tune yê kurdî ra dibin dibêjin zimanê tirkî tune yê, faris dibêjin zimanê kurdî tune yê kurdî ra dibin dibêjin zimanê farisî tune yê. Evane hemî bertek in yanî reaksîyon in û tu maneyeke wanî zanistî tune yê yanî. Ji bo wilo jî di hemî zimanan de peyvê biyanîn hene, di zimanê erebî de bi kulma peyvên biyanî hene, di kurdî de peyvên bi kulma peyvên biyanî hene, di îngilîzî de ji xwe di îngilîzî de heger em bên qala peyvê biyanî bikin zimanê îngilîzî em dikarin bêjin tune ye, yanî zimanekî nû çêbûyî yan jî belkî ji yanî ne belkî ji gelek zimanan peyv hatine çêkirin. Ji bo wilo jî ev mijareke zanistî ye û dema ku li ser wê diaxivim tenê ez dixwazim balê bikişînim ser wê. Ez mînagek gelekî biçûçik bînim, çi kesê ku li himberî min rûniştîna, cilê te û bergên te kurdî ne, pirên we na, dikare be cilê xwe biguhere. Ma eyb e ez ji te re bêjim ev cilê li te ne cilekî kurdî ye, forma yî ne formeke kurdî ye. Yan jî şerm e têra bi cilê xwe kurdî li xwe kin, na ziman jî wilo ye. Wek çawa he. tîpa te, laşê te, gewdê te tê guhertin, cil û bergên te tê guhertin, forma wecê te tê guhertin, rûyê te tê guhertin, her tiştê te tê guhertin, dan û stendina te tê guhertin, cîngeha te tê guhertin, her tişt tê guhertin, ziman jî bi awayekî otomatîkî tê guhertin. Ziman tiştekî zindî ye. Dema ku ziman neyê guhertin, peyva ji ji zimanên di nebe ew zimanê hanê ne zimanekî zindî ye. Semîner û pirtûkên herî baş di vî warî de ê kurd a, bêguman ê alman a pir in, bi sedan in. Lê ê herî baş Hesenpûr e, ji dilovaniya xwe dê lê be. Gelek semîner û pirtûkên wî di vî warî de hene. Semînerek wî heyî tê de dibêje, dibêje zimanê kurdî, zaravayê kurdî serê sedî çil ji derbirînên xwe, tebîratê xwe kêm kirine ji dema ku kurd li hemberî peyvên erebî şer dikin. Yanî gelek peyv mirine lê enternatîvên wan, şûna wan tune ye. Ji bo wê jî ev nexweşî ye ku li hemberî zimanan hûn dikarin pirtûkên hesenpûr bikurin. Pirtûkî bi îngilîzî hene, bi soranî hene, bi gelek zimanan hene hûn dikarin bixwînin û gelek semînar hene. Bi sedan pirtûk li ser vê mijara hanê hene ku ew xelkên li hemberî peyvên biyanî şer kirine çi elternatîvê wan hebûn. Heger ti nebin çit edê û ziyanê li zimanê xwe dikin. Bimîn xêr û xweşiyê de, silav ji bo.